Çoq güzelim, no sizler menden de güzelsiñiz. Şevket ağa, ya neçün jurnalist oldıñız? Ya jurnalist olman olsam, men bu yerde sizlernen beraber oturmaz edim. Amma jurnalistlikten evel doktor olma istedim. Ya neçün doktor olmağa istediñiz? Doktor olma istedim, adamlarnı tedaviylemege istedim, adamlarnı ve siz kibi dülber qızçıqlarnı, oğlançıqlarnı sağlam olğanlarını istedim. O vaqıt qan körsem, yüreğim bulana ve özüm de hasta olıp qalam. Şevket ağa, bilesizmi, mına men de isteydim doqtor olmağa. Olursıñ, inşalla, pek avez etseñ, pek isteseñ, mıtlaq olursıñ. Sağ oluñız. Şevket ağa, ya siz qat baba, ya da baba? Başta baba, Soñ ise qarbaba oldı. Ya siziñ torunlarıñız barmı? Ebet, torunlarım bar, oğlanlarım bar, qızlar bar, kelinler bar, em de torunlar da bar. Üç tane torun bar. Şevket ağa, ya ne içün, mına, siz torunlarıñıznıñ sözüni tutasızmı? Ebet, tutmayıp baq, eger men olarnıñ sözüni tutmasam, torunlarım başlaylar qıçırmağa. Başlaylar menim başımdan saçlarını tartmağa, başlarlar qıçırmağa ve menim, menden qavğa eteler. Pek qavğa etmeye seveler. Ya torunlarıñız, mına siz, torunlarıñız söz tutmasa, siz ne yapasız? Men olarğa türkü yırlayım, olarğa, oğa masallar aytam. Kimler de menim sözümni tutalar, Akimlerde tutmaylar. Soñ anav kompyuterden çıqaramız o masallarnı, o masallarnı qoyamız. Anda tilkiler bar, qaşqırlar bar, ayuvlar bar. Olarnıñ episinen beraber olar da laqırdı eteler. Soñ olar da egleneler, susalar ve episi o qaramanlarnen beraber olar da laqırdı eteler. Şevket ağa, ya siz ne sevesiz, kitap oqumağa ya da multik baqmağa? Oo, menim torunlarım episi multik baqmağa pek seveler. Başta kitap oquymız, aqşam yatacaqta, yuqlaycaqta kitap oquymız. Masallar oquymız, ayuvlar, qaşqırlar, tilkiler, episinen beraber masallarnı oquymız ve yuqlap qalalar. Amma saba turğanda, eger saba qavesini içken soñ qarbaba olarğa multik qoymasa, olar bir danesi saba aşamaylar. Ya, ya siziñ begengen kitabıñız nasıl? O, çoq kitap. Men çoq kitaplarnı oqumaya sevem. Çoq kitaplarnı sevem. Ya eñ soñkisi nasıl? Sütümiren Emin, Şamil Alâddin, Çerkez Ali, o, men sevgen yazıcılarım, men sevgen şairlerim. Olar çoq eserler yazdılar. Em romanlar yazdılar, ikayeler yazdılar. Ve şiirler de yazdılar. Şiirler aqta men isteyim sizge, sizden soramağa. Siz çoq şiir bil, bilesiz ezberden. Ezberden çoq şiir bilmeyim, lâkin çoq şiirlerni sevem, begenip oquyım. Sizler de bilesiz şiir? İye. Siz ne, şiir aytacaqsız maña bugün? Tek siz sual bereceksis, men de sual berecem. Yahşı, keliñ siz bizge berersiz sual. Ayse aytıñ bir şiir. Men men aytayım qısqa bir şiirçesini. Menim dostum qırq ayaq, qolunda uzun tayaq, arqası sızma-sızma, ayaqlarında qırq çızma. Men ayaqapqa bayım, inanmasañ, özüñ say. Ay, maşallah! Lâle de aytacaqmış, e? Ayt qara baqayım, Lâle.

Maşalla! Pek begendik aytqan şiirleriñizni, çoq güzel şiirler ayttılar. Men de bu ifaq olğanda bu şiirni ezberlegen edim. Aydan ki mane derhal aq bilem. Onı da bilesiñ? Bilesiñ, onı aytqan edim keçken sefer. Şiirniñ adı Sen olmasañ. Bu şiirni menim ocam Zarema Serverovna Mecitova, o, eki yazıcınıñ şiirini aldı ve qoştı. Ve soñ menim sınıfdaşımnen Ablametnen biz bu şiirni ezberledik ve konkurslarda aytamız. Ve şimdi men özümniñ de, sınıfdaşımnıñ da sözlerini ezberlep Aytacam. Buyur. Sen bar ekeç, men de barım. Aşqıñnen yana tilim. Diqqatlı diñlemege azırım. Öz ana tilimni, icatlarıñ bizge qalğan emaneti mirası. Ne içün sesiñ böyle tağa, eşitilmey sedası. Hansaraynı yañratqan emirler, vezirler edi. Kedaylarğa ilham qatqan. Yırlağan sazlar edi. Alenenen yol boyu barğance yoldaş ediñ. Bizni basqan er belâğa sen de yelkedeş ediñ. İcret sürgün qafesinde boğuldıñ da, taldıñ da. Yapraq tökken küz faslinde mesürdirimiz aldıñ da. Özümizniñ Andreyler, aksine, iş tutalar, ğayret ilde ğorüldeyler. Öz tilini yutalar. Açqavuz, tilni coyğan, Fırqsız quş terekten. Öz gimni hurtlar oyğan, Qonuşulmaz yürekten. Gonüllerin teline Tek tuvğan til toquna. Çeşit türlü quşlar bile Öz tiline oquna. Dağ lisanın coşqun çoqraq, Hoş aenknen şay aqa. Deñiz tilnin dalğağa baq, Neler ayta hay ağa. Añlatılğan ibret tolu turnalarıñ yırları, bulutlarıñ yağmur olıp, yerge aytqan sırları, deñiştirmey iç bir canzat, iç bir nesne öz tilini, öz tilinen er bir şaat, inkâr etmey dost tilini. Bizler insan olıp insan peltekline cayamız, imtiandır, Til imtian, keçe almaymız, dayamız. Acep ne içün keçe almaymız? Dersniñ sırat köpüri, qanatnen, qanatlarnen uça almaymız. Ne ölümiz, ne tirimiz. Eger sen söylemesen, eger men söylemesem, eger biz söylemesek, bizim qırımtatar tilinde, evlat nasıl yazacaq baba-dede tilinde? Eger men oqumasam, eger sen oqumasan, eger biz oqumasaq, bizim qırımtatar tilinde. Nasıl torun olur bizde, Vatanımnıñ ülkesinde? Sen bar ekeç, men de barım. Aşqımnen yana tilim. Diqqatlı diñlemiz, diñlemege azırım. Öz ana tilimni, ana tilimni. Siz bizge nasıl kitapnı oqumağa tevsiye etersiñiz? Bilesizmi, men torunlarımnen beraber olarğa da çoq kitaplar oquyım. O kitaplarnıñ arasında Armançıq degen böyle bir balalar içün çıqqan neşir bar. Bilmeyim, sizler armançıq alasızmı, oquysızmı? Amma men de torunlarıma o armançıqnı er sefer oquyım. Olar da çoq begeneler. Anda çoq resimler bar, dülber çıqa o. Eger armançıq olmasa, men olarğa balalar kitaplarını oquyım. Çoq balalar kitapları çıqa. İşte, o kitaplarnıñ içerisinde olar episini ana tilinde, siz kibi, laqırd eteler. Bülbül kibi laqırd eteler. Çoq sevinemiz olarnıñ laqırd etkenlerine. Şevket ağa, ya mına siz na, Qırımnı nasıl yerlerini begenesiz? Qırımnı er yerini begenem. Qırım öyle bir yer ki, onı begenmege, begenmemege kimseni aqqı yoq. Dağlar, bayırlar, özenler, deñizler, deryalar, epsi Qırımda. Qırım kibi yem-yeşil böyle bir ada dünyada yoq. Bilesizmi, Qırım bizim Vatanımız olğanı içün er şeyden de dülberdir. Mına men körgenim, körgenime, siz Qırımnı pek sevesiz, e? Pek sevem Qırımnı. Çünki Qırım bizim Vatanımız ola. Onı içün sevem. Ya siz nasıl milliy aşlarınızdan sevesiz? O, Qırım tatarlarınıñ bütün yemekleri Pişirgen aşları episi pek lezetli. Çüberekler, qatlamalar, çeşit türlü etnen pişken yemekler çoq lezetli. Epsini sevemiz. Jurnalist olmaq içün ne kerek? Jurnalist olmaq içün birinciden çoq-çoq oqumağa kerek, çoq bilmege kerek. Ve bir şeyden jurnalist olsañ, utanmaycañ, qorqmaycañ, er vaqıt sualler bereceñ. Er vaqıt yazacañ, er vaqıt meraqlanacañ ve er vaqıt er şeyge özüñ baqacañ. Jurnalist öyle bir insan ki, er şeyni bile, er şeyni köre ve er şeyni añlay. Aynı sizler de öyle olmaq kereksiz. İsteysizmi jurnalist olmay? İye. Sen de isteysiñ? Lâle de istey? İye. Maşallah! Men eminim, eger siz bek-bek-bek isteseñiz, mıtlaq olursıñız. Şevket ağa, mına, evel ezelden büyüklerimiz bizge ayta edi, kerek büyüklerni ürmet etmege. Mına, siz buna nasıl baqasız? Çoq güzel baqam. Bilesizmi, mına, men eşitkenime köre, seni ve Lâleni qarbabaları bar, bitaları bar. Siz qarbaba-bitañıznı sevesizmi? E, pek sevemiz. Pek sevemiz. Em baba taraftan qarbaba bita, em de ana taraftan. E. No, episinen ziyade kimlerni sevesiz? Ana-babañıznı sevesizmi? E. Çoq sevesiz. Ana, men de isteyim, episi balaçıqlar özleriniñ ana-babalarını çoq sevsinler, ürmet etsinler, olarnıñ sözlerini tutsınlar. Ve pek sevsinler qarbaba ve bidalarnı. Çünki qarbaba, bidalar sizlerni de pek seveler. Olar da isteyler sizlerni çoq aqıllı balaçıqlar olıp öskeniñizni. Olar isteyler sizlerni balaban olğanıñıznı. Olar isteyler sizlerni bahtlı, çastlı olğanıñıznı. Ünçün qarbaba ve bidalarıñız eger sizge kelseler musafirlikke ya da siz olarğa köyge barsañız, Olarnı er vaqıt qollarını öpesiz ve saya sevesiz. Öylemi? İye. A siz olarğa çoq barasızmı? Ola, seni qarbaba bitalar qayda yaşaylar? Menim babamnıñ tarafından Futisala köyünde, anamnıñ tarafından Bağçasaray şeerinde. O, Bağçasaray şeerinde? A men de Bağçasaray şeerini pek sevem. Pek begenem. A sen bilesiñ Bahtçısarayda nasıl u, şeerniñ içersinden nasıl özen aqa? Çürük suv. Çürük suv. A Bahtçısarayda daa nasıl özenler bar? Qaça. A, Qaçı boyu özeni. Alma. Alma boyu. Belbek özeni. Oy, maşalla! Pek ne qadar güzel sen o, er şey, Qırımnıñ er şeyini bilesiñ, er yerini bilesiñ. Bilmeyim, aslında. Amma men size aytmaq isteyim, siz menden ziyade bilesiz. Çünki çoq oquysız, baqasız, olarıñ köresiz, e? Çünki babañ alıp bara sizlerni anda, Hansarayğa bara, e? E, biz sınıfımıznen babamnen bara edik Hansarayğa. Onı siy, ımm, anda ocamız bizge er şeyni körsete edi, biz ise añlamaz edik, nasıl o vaqıtları, öyle dülber şeylerni yapa ediler. Ebet, şimdi de Hansaray çoq dülber, çoq qadimiy, onıñ divarları, onıñ içerisinde olğan şeyler, anda olğan şelâle, işte, bütün şey çoq qadimiy Qırım Hanlığını hatırlata. Anda bizim dedelerimiz ösken. Bu bizim tarihiy beşigimiz ola. Men de bağçasına bir de barayım, muzey, dan bir de. Maşallah. Çoq şeylerni kördiñ, begendiñmi sen? Ay, maşallah! Şevket ağa, mına siz jurnalistsiz. Ya, yahşı levha çıqarmaq içün jurnalistke ne kerek? Oo, bilesiñmi ne, jurnalistke pek çoq oqumağa kerek, men aytqan edim. Pek çoq şeyni bilmege kerek. Sen eger çıqaracaq adamıñ qaramannı subet yapacaq olsañ, Demek, o qaraman aqqında çoq şeyni bilmek kereksiñ. Sen onı er şeyni bilmek kereksiñ. Em oquğan şeyni, em aşağan şeyni, em bütün yapqan şeyni ögrenmek kereksiñ, bilmek kereksiñ. Ya jurnalist olmaya içün pek çoq kerek oqumaya? Ebet, em oqumağa kerek, em baqmağa kerek, em körmege kerek. Gece-kündüz oqumağa kerek. Eger sen o şeylerniñ epsini oqusañ, bilseñ, sen çoq güzel jurnalist olarsıñ. Oqa bilesiñ ne aytalar? Ne? Super jurnalist olacaq. Soñ aytalar, jurnalist, maşşalla, pek yahşı jurnalist. Men de isteyim sizlerniñ pek yahşı jurnalist olğanıñıznı. Olarısızmı? Ee, elbet. Bizim programma adı Ayat dersleri. Şevket ağa, nasıl siz seyircilerge bir ayat dersini ayta bilesiz? Bu ayat dersi mına bizim programmamıznıñ özü köstere. Siz anañıznıñ, babañıznıñ sevseñiz, mektepte pek yahşı oqusañız, er yerde ana tilinde laqırdı etseñiz, Qarnava bitalarıñıznı sevseñiz, balaçıqlar ve qızçıqlarnen beraber pek güzel oynasañız, olarnen beraber ana tilinde laqırdı etseñiz, şiirler aytsañız, oynasañız, demek siz yahşı derslerni keçesiz. İşte bu derslerden keçken balaçıqlar, oğlan ve qızçıqlar yahşı insanlar olıp ösecekler. Men de isteyim sizlerni öyle güzel insanlar olğanıñıznı. Maşşallah. Sağ oluñız. Sağ oluñız. Şevket ağa, mına biz Lelenin sizge şiir ayta ediñiz. Ya siz bizge bir dane de aytmadıñız. Sizde siz men şiir aytqanım? Ebet. Men em yırlayım, em oynayım, daa şiir de aytayım sizlerge. İyi. İyi. Ya men artist degilim de. Siz şiir aytıñız, lütfen. Aa. Keliñiz, men de isteyim, sizler de ana tilinde şiir aytqanıñıznı ayttıñız, men de ana tili aqqında şiir aytayım. Ana tilim, Vatan tilim. Ana tilim, qanat tilim. Seni bilem, sennen uçam. Arta bilgim, saña sevgim, sözleriñnen yollar açam. Küneş nurun ışıqlığın, çoqraq suvun tınıqlığın körem sende. Ana tilim, Vatan tilim.